Għandna bżonnu biex ngħixu għax irridu nixorbu. Iżda nużawh ukoll biex insajru, naħslu u ninħaslu u biex litteralment narmuh fid-drenaġġ meta niflaxxjaw. L-Ewropej bħala medja jużaw bejn 120 u 150 litru ilma kull wieħed, kull jum. L-ammont ta' ilma użat ivarja bejn ix-xitwa u s-sajf. L-akbar ammont ta' ilma użat imur biex nfasslu u ninħaslu, mas-60 fil-mija tal-ilma kollu li nikkunsmaw. Wara, jiġi l-ilma użat biex nifflaxxjaw, kważi terz tal-ilma li nużaw. Iżda dan l-ilma kollu huwa ftit meta tikkumparah mal-ilma li aħna responsabbli għall-konsum tiegħu. Hemm ammont ta' ilma li aħna nikkunsmaw ta' kuljum li huwa inviżibbli għaliex nikkunsmahu b'mod virtwali. Issa l-kelma virtwali hawnhekk m'għandix taqsam ma' teknoloġija jew ma' internet, iżda tirreferi għal dak l-ilma li jmur għal produzzjoni ta' oġġetti u ikel li aħna nixtru u nużaw ta' kuljum. Iżda dwar dan nistgħu nitkellmu iktar 'il quddiem. Għalissa ejja nibdew billi naraw kif nistgħu innaqsu il-konsum u l-ħela tal-ilma. Issa, meta aħna nitkellmu fuq innaqsu l-konsum, maħniex qed ngħidu li ma nsajrux jew li ma ninħaslux lanqas xejn, Alla ħares. Imma illi nagħtu każ ta' dak li nużaw u nużawh bil-qies. Tibdiliet żgħar illi maż-żmien jagħmlu differenza kbira. U jekk nagħmlu dawn il-bidliet żgħar flimkien, l-ammonti ta' ilma li niffrankaw flimkien ikun enormi. Immaġina! Litru wieħed iffrankat kuljum minn kull persuna f'Malta ifisser nofs miljun litru ffrankat bħala pajjiż. Jekk kulħadd jiffranka ftit, flimkien niffrankaw ħafna għal xulxin. L-ewwel pass huwa li nagħrfu fejn fid-djar tagħna qed nużaw ilma eċċessiv jew qed naħlu u nagħmlu tibdiliet żgħar biex effettivament innaqqsu jew neliminaw dik il-ħela. Installa l-O'Flow fixtures mal-vitin u x-xawers. Dawn iżidu l-pressa tal-ilma bl-arja u għalhekk jintuża inqas ilma waqt li tinżamm il-pressa. Familja t'erba', f'sena, tista' tiffranka sa 35,000 litru ilma. Dawn huma nklużi fil-kits biex tiffranka l-ilma illi qed jitqassmu lid-djar kollha f'Malta u Għawdex. Meta tkun qed taħsel wiċċek, idejk, snienek jew inkella tqaxxar il-liħja, agħlaq il-vit tal-ilma sakemm qed togħrok jew tqaxxar u mbagħad iftħu biss biex tlaħlaħ. Biex tkun taf kemm qed tiffranka ilma, agħlaq it-tapp tad-drejn u ħalli s-sink jimtela' sakemm taħsel, togħrok jew tqaxxar. Issa immultiplika dak l-ilma fis-sink għal sena sħiħa. Daqshekk tiffranka. Tletin fil-mija tal-ilma li nikkunsmaw kuljum imur fit-toilet meta nifflaxxjaw. Li nistgħu nagħmlu biex innaqqsu din il-ħela huwa li ninstallaw tip ta' flushing dual flush. Jew inkella ninstallaw apparat biex jitnaqqas il-volum ta' ilma fil-flushing. Qed nagħtu wieħed b'xejn fit-toolkit biex tiffranka l-ilma. Dan l-apparat jiffranka litru ilma kull darba li tifflaxxja. Dan ifisser li jekk il-persuna medja tifflaxxja tliet darbiet kuljum, tkun qed tiffranka tliet litri kuljum. Mod ieħor huwa billi nużaw ilma illi diġà użajna għal ħaġa oħra, ilma li ħsilna l-art bih, jew ilma tax-shower miġbur billi tpoġġi barmil fix-shower meta tinħasel. Għandek bejt? Agħmel tank tal-ilma biex tiġbor l-ilma tax-xita li jaqa' fuq il-bejt. Dak l-ilma tajjeb għall-pjanti. U la qed insemmu l-pjanti, jekk għandek xi ġnien jew inkella xi pjanti fil-qsari, saqqi dejjem jew filgħodu kmieni jew filgħaxija. Qatt issaqqi meta x-xemx tkun tiżreġ, l-ewwel nett ma jagħmilx tajjeb lill-pjanti, u t-tieni nett ħafna mill-ilma jevapora minħabba s-sħana. Tħallix il-ħamrija tixxotta bejn tisqija u oħra. Tista' wkoll tuża fliexken tal-ilma b'żennuna illi tqattar l-ilma bil-mod. U ftakar, l-ilma li fih talli l-ħaxix huwa manna għall-pjanti. għax fih ħafna nutrijenti. Issa ħseb ftit, inti lilek, kemm tagħmillek differenza kieku minflok xawer ta' kwarta, tieħu xawer ta' ħames minuti, ma tantxux. Iżda fil-verità, b'dak il-mod tkun użajt biss terz tal-ilma. Meta tuża dishwasher jew washing machine, imlihom sal-massimu hekk kif issuġġerit mill-manwal li jiġi magħhom. Fil-kuntest Malti, fejn għandna nuqqas ta' riżorsi ta' ilma naturali, jagħmel ħafna sens li l-ippjanar u l-immaniġġjar tal-ilma jkun ikkunsidrat minn diversi aspetti. Għaldaqstant, għalhekk l-importanza tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, sabiex l-isfidi tal-immaniġġjar tal-ilma jkunu indirizzati b'mod komprensiv u li fil-prattika jikkonsidraw l-aspetti kollha relatati ma' din ir-riżorsa importanti. Ejja nitkellmu ftit dwar il-kwalità tal-ilma li nsibu fid-djar tagħna. Ħafna nies jikkummentaw dwar il-kwalità u hawn min ukoll jaħseb illi l-ilma tal-vit mhuwiex tajjeb għax-xorb. Issa, fuq dan tkellimna f'ħafna programmi f'din is-sensiela, però dak li rrid insemmi u nenfasizza illum huwa illi l-ilma tal-vit huwa sikur, u tajjeb għax-xorb. It-trattament ta' klorini li jsir fuq dan l-ilma huwa neċessarju u anki rakkomandat minn awtoritajiet kemm lokali kif ukoll internazzjonali biex jaċċertaw li l-ilma jitwassal fid-djar mingħajr l-ebda kontaminazzjoni ta' mikrobi. Il-klorin minkejja li huwa diżinfettant effiċjenti, iħalli warah togħma u riħa daqsxejn tedjanti. Huwa proprju għalhekk illi d-Direttorat tal-Kwalità, Riċerka u l-Iżvilupp ġewwa l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda tiffoka r-riċerka tagħha fuq li ttejjeb il-kwalità tal-ilma potabbli mill-aspetti ta' togħma u riħa. Dan filwaqt li nkomplu naċċertaw illi l-saħħa pubblika tkompli tiġi salvagwardjata skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin Nħarsu lejn numru ta' diżinfettanti alternattivi sabiex naraw x'inhu l-potenzjal tagħhom biex jitnaqqas l-użu tal-klorin u titjieb it-togħma tal-ilma.
Il-Malti jgħid bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra, jiġifieri l-ftit imġemma' u mbagħad maż-żmien isir ħafna. Dan il-qawl japplika għal ħafna affarijiet, japplika għal affarijiet sbieħ. bħal meta tkun qed tfaddal xi ħaġa żgħira tal-flus u mbagħad wara ftit tiskopri li għandek somma ġmielha mhux ħażin. Imma japplika wkoll għal affarijiet mhux daqshekk sbieħ, bħal meta jkollok vit iqattar. U iva din naqra ta' qatra x'differenza tista' tagħmel? Hmm. Qatra le. Iżda jekk dak il-vit iqattar qatra kull sekonda, tik, tik, tik, wara ġurnata ikun qattar iktar minn 20 litru. F'xahar, 600 litru. Issa tara d-differenza hekk. Għandkom idea meta jkollkom toilet jew aħjar il-flushing jillikja kemm taħlu ilma? Madwar 1200 litru ilma kuljum! Kważi 600 flixkun ilma mill-kbar! Mod tajjeb kif issir taf jekk għandek xlig fid-dar huwa li tiċċekkja l-istorja tal-konsum tiegħek billi żżur is-sit www.wsc.com.mt u tagħfas View Live Map. Tista' tirreġistra jew tilloggja bl-e-ID tiegħek. Imbagħad agħfas Uri l-konsum tal-ilma tiegħi. Hawnhekk issib il-konsum tal-ilma ta' kull xahar, ġimgħa u anki siegħa b'siegħa. Jekk il-graff turi livell kostanti ta' konsum ta' ilma, anke bil-lejl, allura definittivament għandek leak xi mkien. Mod ieħor kif tiċċekkja huwa billi taqra l-arloġġ tal-ilma bil-lejl qabel ma tmur fis-sodda. Mbagħad, l-għada filgħodu hekk kif tqum, terġa' tiċċekkjah mill-ġdid. Jekk hemm differenza sinjifikanti, allura dan ifisser illi kien hemm tnixxija matul il-lejl u nħela l-ilma. Hemm ħafna affarijiet prattiċi li tista' tagħmel biex tiċċekkja jekk għandekx leaks. Fil-kamra tal-banju, iċċekkja jekk ix-shower jew il-vit tas-sink jibqgħux iqattru wara li tagħlaqhom. U jekk tista' ċċekkja wkoll il-connections ta' taħt is-sink jew ix-shower biex tara jekk humiex umdi. Fil-kċina iċċekkja li l-vit ma jkomplix jillikja wara li tagħlqu u tinsiex tiċċekkja taħt is-sink. Importanti li tiċċekkja dawk l-appliances kollha li jużaw l-ilma. Il-washing machine, id-dishwasher, il-geezers, dawn kollha jista' jkollhom ħsarat li minħabba f'hekk jibdew jillikjaw l-ilma. F'Malta, prattikament kull dar għandha tank tal-ilma. Dawn, jew minħabba sħana, jew għal xi raġunijiet oħra, jistgħu jiżviluppaw leak illi mhux faċli tinduna bih. Għax tkun fuq il-bejt u bit-temperaturi tagħna malajr jevapora l-ilma li jkun qed iqattar. Iċċekkja l-konnessjonijiet biex tara li l-ebda minnhom huma umdi minħabba leak. Fl-aħħar nett, iċċekkja l-ħitan biex tara jekk humiex umdi jew jekk għandekx moffa. Għax dawn jistgħu jfissru illi għandek leak fil-ħajt, jiġifieri jew intfaq għalek xi pajp tal-ilma jew marret xi joint fil-pajpijiet. Fil-bidu tal-programm semmejna l-użu virtwali tal-ilma u għedna li dan it-terminu jirreferi għal dak l-ilma li aħna nikkunsmaw indirettament għaliex huwa l-ilma li jkun iġi użat għall-produzzjoni ta' ikel u affarijiet illi aħna nixtru lesti illi jkollhom bżonn l-ilma biex isiru. Konsum virtwali huma l-ilma li jiġi intużat biex timmanifattura jew tipproduċi xi ħaġa. Aħna meta naħsbu fuq l-ilma li nużaw, naħsbu fl-ilma li jew nixorbu, jew nużaw għall-banju, jew nużaw għall-flushing tat-toilet, Imma fil-realtà nużaw ħafna iktar ilma ehm, milli dak l-ilma biss. Ehm, f'kull prodott li nużaw, dik hija ehm, tuffiħa, larinġa, imma anka l-karozzi tagħna, jeans, eh, kollu fihom ħafna ilma li kien intużat għal produzzjoni ta' dak il-prodott. Jekk taħseb fl-larinġa, tuża ħafna ilma biex tkabbar l-larinġa biex tipproduċi larinġa waħda jew jeans. Hemm ħafna ilma fil-manifattura tal-jeans, imma mbagħad eh, l-ilma forsi fil-packaging jekk tixtri xi ħaġa packagġjata. So ħafna minn daw il-prodotti użaw ilma għal manifattura barra minn Malta. So eh, meta tixtri par jeans li ġi manifattar għat ċina jew l-Indja, l-ilma li li jintuża kien ilma li minn daw il-pajjiżi l-bot. U meta dak il-prodott jiġi Malta, jisna qed nimportaw l-ilma. Eja nieħdu prodott li ħafna minna nikkunsmaw ta' kuljum, il-ħalib. Biex ikun prodott litru ħalib, għandek bżonn madwar 700 litru ilma. Baqra tixrob madwar 90 litru ilma kuljum. Imbagħad hemm l-ilma li jmur sabiex jitkabbar il-ġwież li tiekol, U fl-aħħar, l-ilma użat biex jitnaddfu l-istalel fejn jgħixu l-baqar. Kikkra kafè mingħajr ħalib għandha bżonn mal-140 litru ilma biex issir. Ħobża tal-Malti tuża madwar 500 litru ilma fil-produzzjoni tagħha, mit-tkabbir tal-qamħ sal-għaġna.
Importanti li naħsbu fuq il-konsum virtwali jew nikkonsidraw l-ilma virtwali f'ħajjitna. f'sens li meta nagħmlu deċiżjonijiet ta' x'ħa nixtru, eh, x'ħa nikkonsumu, eh, nikkonsidraw dak l-ammont tal-ilma li hemm ġol li ġi intużat għal manifattura jew il-produzzjoni ta' dak il-prodott. Per eżempju, jekk eh, taħseb fuq il-laħam laħam aħmar jew it-tiġiġ, eh, il-laħam aħmar juża ħafna iktar ilma mit-tiġiġ. jew eh, te u kafe, eh? so il-kafe juża ħafna iktar ilma mill-te biex t-produċiħ pala prodott u fil-ħajja tal-prodott. Jekk tikkonsidra l-ilma li ġi użat fil-prodotti li nużaw kuljum huma ferm iktar milli dak l-ilma li nużaw eh, biex nixorbu jew nħaslu u għall-affarijiet ta' kuljum. U għalhekk importanti li nikkonsidraw l-ilma virtwali. Imma nistħajilkom tgħidu li ma jinxi trid dinamil. Nikol irrid le? U żgur li trid. Imma nistgħu nibdew billi naqsu ftit il-ħela. Jew nagħmlu xi tibdilizzar, pereżempju ilma użat, nibdew nużaw għal xi ħaġa oħra minflok ma narmuh. Jew anki forsi nikkunsmaw ftit inqas. L-ilma huwa element ewlieni fil-ħajja tagħna ħafna iktar milli wieħed jaħseb. Għalhekk bi ftit ħsieb u tibdiliet żgħar nistgħu nagħmlu differenzi kbar meta naqduhom f'daqqa u narawhom jum wara jum. Għalhekk, id-darba li jmiss li tkun qed tieħu shower jew taħsel jew tiekol, ieqaf ftit u aħseb tistax tnaqqas l-użu tal-ilma f'dak li qed tagħmel.